Mũthikĩria wakwa nĩ ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ twendete ya ũndũire witũ wa Mũgĩkũyũ. Ngwĩhoka wĩ thayũ, ona niĩ ndĩ thayũ, nyina nĩ agĩtũmenyereire kuma rĩrĩgana. Ngagĩtwo ngagĩtĩka mwangi wa mũirũ rĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda. Ah, Niĩ ndĩkĩmwĩraga ndĩ gĩthũmba, ithũmba itirĩ mĩrimũ ya ngoro, ithũmba nĩ itang'a, nĩ mĩtang'ing'a, nĩ mĩthendo ya itũũra nĩ amu ahota gũthendũka kĩndũ na mũndũ uma na bata ũcio agĩteithĩke. ndĩkĩmwĩraga hĩndĩ ciothe hĩndĩ ya riũa rĩ mango-inĩ eh, rĩtegetetie ruo totie rĩhiũrĩtie ciande riumĩte ngo-inĩ rĩrorete mbaire niĩ o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ na thayũ ũcio nĩ ũrĩa jesu kristo atũtigĩire akiuga tũikarage na thayũ thayũ nĩ ndamũhe na thayũ mũikarage naguo Ũmũthĩ ah, ndĩrenda twarie ũhoro wa mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ angĩkorwo ndahikĩte na ũrĩa mũnini nĩ arenda kũhika nĩ tũrarĩa tabarĩra ĩyo rũmũthĩ ngwenda tũmenye nĩkĩ eh, mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha ahingũre ũrĩa mũnini nĩgetha ũrĩa mũnini akĩhote kũhika kana ũrĩa mũnini agĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra ũrĩa mũkũrũ atĩa nĩgetha onake mũhingũrĩre njĩra kahinda gatarĩ coho nĩ tũkũingĩra ndeto-inĩ ĩyo na nĩgetha tũthi tũrikĩte tũmenye ndĩmwĩraga nĩ twĩmenye twĩyende tũtikamenwo na ithuĩ twĩmene mwĩrĩtu ũrĩa mũkũrũ nĩgetha ahote kũhingũrĩra mwĩrĩtu ũrĩa mũnini kana mũnyinyi eh, njĩra nĩgetha ona akĩhota gũkĩhika nĩgetha amwehererie kĩhingo nĩ tondũ kĩmwĩraga kahiga gakũrũ ah, gatiagaragwo nĩ maĩ eh, na mũirĩtu ũrĩa mũnyinyi nake ndangĩkĩhika akĩagarare ũrĩa mũnene ona kaingĩ nĩ kĩmwĩraga eh, angĩkorwo we nĩ ũrenda kũhikania wĩ mwanake na thoguo ndagũranĩte ũrĩa kwagĩrĩire kana nĩ atigĩtie indo imwe kana ona hihi ndakĩrĩ agũrana eh, we ndũngĩgũrana wĩ mwanake wa kũu mũtambĩte kana mũtambĩte kũrĩkĩria thoguo nĩgetha we ndũkanenehe tondũ wĩ mũnyinyi wa thoguo ndũkanenehe gũkĩra thoguo na we ũrenda kũracĩria mũkaguo ndũkaracĩrie mũtumia waku nĩgetha ũmũnenehie akĩre mami wanyu nĩ tondũ rĩu we ũgĩkĩracĩria mũkaguo nĩ arũga

nĩ ũndũ wa kũrĩa kĩndũ we ũtatwarĩte icio nĩ ndiro iria eh, cirakora mĩciĩ kaingĩ nĩ tondũ wa kwagarara ũguo nda kuga ah, ndereti ya ũmũthĩ ũrĩa ngwendaga tuge nĩ atĩ mũirĩtu ũrĩa mũnini ndangĩgara ũrĩa mũkũrũ nĩkĩ kĩagĩrĩire nĩ gwĩkwo nĩgetha angĩkorwo mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ nĩ aga mũthuri na ndarĩ na matanya ma gũkahika

indo iria cikoragwo cigĩtwarwo okorwo nĩ mĩrongo agĩtwara indo nini okorwo nĩ maha atware indo iria cigũgĩtio na gũtigakĩage eh, indo cia thakame no mwaka indo gwĩthĩnjwo ndũrũme nĩgetha ĩkĩrũgamĩrĩre indo cia mũhĩrĩga no ndakegũre tarĩ kwĩgũra kana kwĩracĩria mũtumia ndaracagia na nderacagĩria nĩgetha ehingũrĩre na ahingũrĩre ũyũ wĩ haha thĩ na acoke ahingũrĩre ciana ciake angĩkorwo na ciana cia iretu nĩ egũcihingũrĩra nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa onacio cigatuĩka nĩ cikũhika nĩ akahota kuoya indo cia ciana ciake tondũ angĩoya indo cia ciana ciake nawe ndathire kũhoya kĩrathimo gũtirĩ hĩndĩ ũgĩgĩthiĩ ũkĩheo kĩrathimo handũ hangĩ angĩkorwo we ndũkĩhetwo kĩrathimo ũguo nĩ kuga nĩgetha mwĩrĩtu ũyũ mũnini ahike mwĩrĩtu kana mũtumia ũrĩa mũkũrũ mwarĩ wa nyina no mũhaka athiĩ ahoe kĩrathimo na agĩtware tũindo tũu ndakĩgweta kana no nĩegũkĩrwo nĩ mũhĩrĩga kana nĩegũkĩrwo nĩ ithe indo iria agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩtwara nĩgetha hingũre yo mũnini na kũngĩkĩaga atĩ gũkorwo nĩ akĩaga indo icio ciothe mwĩrĩtu ũyũ mũkũrũ rĩ ũyũ ũrenda kũhika rĩ angĩkorwo nĩ marenda kũhingũra ũthoni wao na tuge ta ngoima ta ikũmi ngoima nĩcio ndũrũme nĩoe ngoima ĩmwe kana igĩrĩ ambe anengere ũrĩa mũkũrũ mena mũthuri wake korwo nĩ marakĩenda gũgĩthiĩ gũtwara kũrĩa nĩgetha makĩhingũre yo mũnini ũguo nĩ kuga nĩ mahingũra ũthoni wa kũrĩa kuoguo nĩ mahingũra kĩndũ twĩtaga eh, kĩara kũrĩa marĩthiaga gũikia mbũri ciao ũguo nĩ kuga nĩ mahingũrĩra ũyũ mũnini na ũyũ mũnini nĩ ekũhota gũthiĩ na mbere na gũtwara indo mera mũthuriwe kũrĩa mũthuriwe akĩgũranĩte tũkamũkinya ndereti ũmũthĩ hau ah, ngeto ngetĩka mwangi wa mũirũ rĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda na hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa ũrĩonaga ah, ga subscribe button ke hau gakoragwo haha ũguo ĩ haha ũguo gakoragwo hĩndĩ ciothe nĩ koimagĩra haha ũguo na ngwĩciria ndakona ũgakahihinya nĩgetha hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa ndaikĩa video ciakwa ah, ũgakorwo wĩ wa mbere ũgĩcinyita na ngwĩhoka nĩ ũragĩthiĩ ũkĩnyitaga o kaũndũ kerũ nĩ tũgũthiĩ nĩ mwĩraga ihenya rĩa mũthuri nĩ kwengea mũgathĩ ndũihũraga na na mũthenya ũmwe tũgũthiĩ tũkĩkĩraga o kĩũma o kĩũma o mũthenya na hĩndĩ ĩrĩa mũgathĩ ũcio waihũra rĩ tũgacea kwa hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa ũrĩonaga ningĩ kambato hĩndĩ ĩrĩa ũrĩonaga kambato nĩ haha ga gũcea ũkahinya gakengere kau ũgacea na nĩgetha tũthiĩ na mbere tũkĩmenyaga ndeto ĩno na nĩgetha tũkorwo twĩ rũirigo-inĩ na nĩgetha bamĩrĩ citũ cikorwo ciĩna thayũ na twage ndirũ mĩciĩ-inĩ nakĩo kĩrĩnyaga gĩtheru kĩrogwata ira kĩrogwata